Navê Xwedê mezin û dilovan a Nehiya Xwedê xeleka me ya Serhat ya îşev ya bîst û yekê ye. Carê çêrok digotin me jî guhdarî wan kirin, Serhatî digotin me guhdarî wan kirin. Mijî rast e ne rast e hatiye gotin. Dijî mîrê bota nexweş ket. Gelek mîr Cizîra Bota de rabûne. Di wî wextî de Mîrê Bota hemû textorê kurmancî yê Cizîra Bota û gundê dorûber lê kom bûn kesekî nexweşiya wî nezanî dermanê çi ye. Xulam û xizmetkarê xwe li dawarê hespî siwar kirin û rêkirin deverê dûr û çêroka wî ji xelkê dibêjin Ka belkî dextorekî bibînin dermanî wî zanibin. Bijin li qayî derwêşekî hatin, çêreka ji derwêşê re gotin, derwêş got, ez dikarim mîrê bota sax bikim. Derwêş xwe re anîn û derwêş hat, çû silav kire mîrê bota û got, Ka çi qeseta te ye? Got, Lê ez têşim. Û Heçî Textorî hatî cem min a çûm cem wa kesekî nezaniya nexweşiya min çi ya. Lê me zan, lê me zan, lê me zan ku welleh nexweşiya te dermanê wî heye lê zehmet e. Ku çawa dermanê wî heye zehmet e? Ku dermanê ev heye tê sax bibê lê wê ser te gelekî bi kelp e û gelekî zehmet e. Ku derwêş ez mîrê botan a, halê min xweş e, malê dinyayê zehf e. Ku mîrê min xwedê gelekî zehmet e. Ku derwêş te ez kirim jê min reqê de. Ya leş min re bêje yan ez ê serê te jê kim. Min welêt gotin ku mîreke paşa serê xelkê jê dikirin. Gotiye de dermanê te eve ji stan hat, heker nasîbê te berfeke dijwar hat û erd û ezman cîhan hemû bû berf, wê teyr bimînin birçî. Teyr wê bimînin birçî. Mihwar ji teyra re namînî. Go ê gozê niha bisekinin. Heta ka deh roj dî, pazdeh roj dî, bîst roj dî, heyvek dî jistan e. Heta berf were. Ka çend roje mam nizanin, qedrê wî jî digirin, xwaştê wê firavîn û şîv. Bijî Rebîl Alemîn emir kir û berf hat. Yê ji barê gotî dibêjê berfê yanî cîhanê hewê berf hat û erd nema, erdê reş nema û mehwar ji teyra re nema. Teyr mane birçî. Teyr mane birçî gotî de got mîrê min eve berf hat. Dizanê dermanê te çi ye? Got dermanê min çi ye? Ku dermanê te goştê melikê teyra ye. Tu goştê melikê teyra bixwe, ew melikê teyra teyrê dinyayê hemû dibe destê wî de ne. Tu goştî bixwe tê sax bî. Ê ku ma ev teyrê hanê li ku dire ye? Ku Allahu ya'lem. Amerîka, Ewropa, li va çiyayê Kurdistanê ye, Li Rûsya, li Efganistan. Allah ya'lem ka xwe dê zane Kurd rê ya. Ê got çawa bêj min re nîzîk bike, ez ê serê te jê kim, ez têşim û te skir me cihê mereqê û qehrê de. Bije heftêkî berfê erd hemû girtin, çiya hemû girtin, êdî li serê dara xwe ya nekirin, xanî mane bin berfê de. Got zanê tê çi bike, ê got ez ê çi bikim.

Devehekî tenê bila du sed sê sed metre ji hemûa dûr bê, devehekî tenê tê dûrî wa di serê wê jê nake lê tê zikê wê bidirîne û xulamekî te wê xwe bêxê zikê devehê de û teyr birçîne Tayrê dinyayê hemû çek wê were ser va kelaxa. Wê melikê tayra were va goştê dî hemûana xwe ille wê goştê devehê bixwe. Wê were dêne ser kelaxê devehê wê nikilê xwe bir çiye wê bavije goşt zikê devehê derê xê bixwe. Ew hingî bila xulamê te jî hatîbê qirkaya were bigirê û lingî were bigirê û bînê tê şerjekê tê bixwê. Go baş a, bijê me li kê teyra işkeftekî de ka çiqa teyr cem in, roja bûyî melik û heta wê rojê du wezîrî wî hene. Wextê bûyî melik du wezîr ji xwe re çêkirine. Xwedê navê her tika ji min re tê gotin lê min ji bîr re kiriye navê her du teyran. Du wezîrî wî hene, wezîrê milê rastê, wezîrê milê çepê. û misteşarî wî ne û pê re saxlem in û yek rojê jî xiyanet lê nekirine, her wextê jî xêra wî xwestine. Bêje gota her du wezîre ka rabin li dinyaya bikevin, herin, belkî gundin xera bibin, sewalê wan birbê, teyr hemûyê biqelin. Teyr in û firên li dinyaya ketin, li vê dê, li vê dê, li vê dê, li vê dê hatin, hatin, hatin, ezmana li erdê dibînin, hatin mêzan, tewqa ecêba kelaxa Hene qeba cizîra bota û endî were de dîtin. Hatin herkî danî ser pişta kelaxekî lê nexwarin. Got wellahî ev em çiqa birçîn e lê em naxwin bila berçeqê me mîne birçîn. Ev xefkeke ji me teyra re hatî danîn û ew deveha ne halê xwe jî danîn wê dirê Ew xefkeke ji melekê me yê teyra re danî. Em ê fir bidin, em ê herin bêjin melekê xwe me tiştek nedîtiye. Hingî saxlem bûn melekê xwe re. Hatin cem melekê xwe got çi kir got me tiştek nedîtiye. Got tiştek nedîtiye got nû. Ji berê de gelek çîroka dem dîtiye. Wextê Xwedê Teala xulîqeta teyra kirî û heta ku dinya jî xira bibê gelek çîroka dem dîtiye. Qiraka reş Qijaka reş her wextî xiyanetê li tayra dikin. Hemû tiştê wa şeytaniye û fesadiye û fitineye û şer e û ewa tiştekî qencî nekiriye. Her du qijaka got belikê min, ev çend sal em em ji te re dibêjin, ev her du wezîr bi te re xayîn in. Ka ez na mebda em herin. Govan ez dawa de herim, em hûn ê çi bikin? Bêje ew jî gerihan, gerihan, gerihan, gerihan hatin, hatin pala endî wêrê neqeba zîra bota endî wêrê de ew qeeceba kelaxa dîtin û çûn devê xwe kirin awa kelaxa de berçeqê xwe tijî goşt kirin û ev dira hebû bûne xûn, ev dira bûn xûn, niklewa bûn xûn, çengewa bû xûn, Elê têr xwarin û firda çûn şikeftêk ji wayê çiyayê Kurdistanê û nav tayra û çûn cem melikê xwe. Gowa çi kir? Go melikê ma çend sala me ji te re digot ev herdu wezîrê te xayîn in lê te biya me nedikir. Ev goştê me dîtiye va heywana tayrê dinyayê hemûyê salekî lêv din xelas nabe. Gundina xwe bêje eşîra xwe bila nê teyrê dinyayê li dinyayê bigerin bila teyrê dinya hemû werin bina teyr neqelin bila hemû werin bo qijqija wa qija kin û elm dan teyrê dinyayê hemû hemû enwaê teyra hatin wê dirê danîn û girtinê wî goştî em ferdikê her jî yekê xwe da girtinê wî goştî melikê teyra gota we her du wezîrê xwe yê berê Goş îro pê de hûn di teyrê adî, ez îdî îhtirafê bo nakim û îdî ti ca newne civata min jî, hûn di teyrê adî îdî hûn ti tiştê min û hev hevdûrê nema. Ev qiraka reş û qijaka reş ez ê veha bike bêxim wezîrê xwe, yek wezîrê milê rast, yek wezîrê milê çapê û ew ê bine misteşarê min. Ew her tikî jî feqîr e mane li wê derê. Bijî ketim pêşiya wî. Pêşiya melikê xwe anîn anîn anî ku dikef çavê xwe kelaxa bibîne. Ev cinî êh teyrê hemû teyrê dinya hatine ser wa kelaxa dixwin û xilas nabe. Ewî teyrê jî welê rist û rist û rist û rist çor çor çor çor danî ser kelaxê devehê û birçiya melikê teyra ya ew jî nikilê xwe wê dirêj bike bêxê kelaxê devehê de. Hine hine goş derxê bixwe. û Xulamê Mîr Kelaxê Devehê de destê xwe avêta qirkayî. Wextê destê xwe avêta qirkayî bû raprapa çengê wî, her du lingî wî girtin û da ber singa xwe û birê xwe da cizîrê. Ew teyr hemû qehirîn û bû qîjqîja we û çima melekê we hate girtin û aciz bûn û ser serê ware tên çin lê kes nikarê melikê xwe Ji destê Xulamê Mîrê Bota dirixe û keyfa qijakê hat bo xwedê eva wezîr jî çûn û eva me melik jî da girtin eva saha meydan maş me re em ê bije bibine melikê xwe înan. Bibêje bir danî ser masa Mîrê Bota. Bijî Melik il mîrê bota mêzand, mîrê bota il Melik mêzand. Hevka çavê xwe kir nav çavê hevdû de, li hevdû dimêzên in. Bijî di hêztir çavî de gundiyê re hatin xwarî, ê Melikê teyra. Mîrê bota bakiriyê de got ji mirdên tirsê û tu zanî ez ê te şerjê kim te bixwe û nexweşiya min goştê te ya Lê vegirand got berxênê yê kêrê ye wellahî ez em pê şer jê bikê wellahî ez ji mirinê natirsim lê ez nezan derketim û ez şaş derketim çawa ev wezîrê xwe çendê sale şîretkarê min in min ew ji dest dan Min biya qiraka reş û qijaka reş kir heta ez gihame vê derecê. Min jî rabû serî û jê kir û pirtikand û sor kir û xwar. Bêjê Mîr sax bû. Lê kul û qehr û mereq hemû man dilê tey melikê teyra de çime biya qijaka reş kir. Bêje qijaka reş her wextî şoxlê wê